Лениногорск. Биш пышмок нолике. Киттек. Сәләм, сәләм. Ничектер куркыныч булып китте. Мин бүтән штрафларны түләдем. Кәефләрегез ничек? Кыздырырга әзерме сәхнәдә? Әйе! Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Рәхмәтләребезне без шәһәребезнең мэры Рагат Гөлякзамовичка һәм Леногор шәһәренең 11 гимназиясенең директоры Флёр Рахимовнага белдерәбез. Әфәрен. Әйдәгез, кыздырыгыз. Алга, уңышлар сезгә. Каршы алабыз. Әммәсе, сезнең каршыгызда Лениногор шәһәренең биш почмак нолике командасы. Күп кеше белми, Лениногорск ул шәһәрме, авылмы, яки Бауман урамында булган бер кибетме? Ә Чыныкта ул шәһәр типындагы авыл. Беләсегез килсә, без, полиция сыйныфыннан. Безнең сыйныфның бер уңайлыгы бар, җыелыштан соң әтидән безгә код эләкми, чөнки без законнарны беләбез. Безнең сыйныфта гына сугышырга өйрәтәләр. Ул программа буенча түгел дә инде, салган физрукның теләге. Тик безнең сыйныфта гына почмакка бастырмыйлар, ә унбиш суткага ябалар. Борчылмагыз, сезнең юмор хисегез безнең кулыбызда. Чөнки начар мәзәкләр кулга алынган. Су анасы батып үлгән.

Һәр әти-әни баланың беренче сүзләрен бик көтеп ала. Өйдә булган бер хәл. Әтисе, Кара әле, безнең балабызның беренче сүзе нинди булыр икән? Хе, нинди сорау инде бу? Әти була! Юк, әни була. Әти. Әни. Әти. Әни. Әти була! Күрше!

Минем йөрәкне урлаганга. Син килдеңме? Әйе. Синең янында минем йөрәк дөп-дөп итә. Ә минеке виу-виу итә. Минем мәхәббәтем След сериалы шикелле. Ничек ул? Ул мәңгелеккә. Син КПЗдагы бомж шикелле. Нигә? Синең яныңда Тыным кысыла. Бәгырем, обыщи мине. Син беләсең нәрсә мин яратам. Бу нәрсә? Бәләкәй наручниклар! Син шундый романтик. Подполковник романтик. Кадерле жюри әгъзаләре, безгә начар бал куймагыз, чөнки киләчәктә нәрсә булганын берсе дә белми. Бүген сез безгә, иртә без сезгә. Көчле акышлар! Лениногорск, биш почмак 02. Жюри әгзалары, э, бу чыгышны ничек бәялисез? Э, Ренат, беренче тапкыр елмая торган смайлик күтәрде. Ришат Моңсу. Тәбрис елмая. Җәвит абый уйлап утыра. Айваз, Айваз, Айваз. Юк! Айваздагы моңсу смайлик. Җәвит абый елмая, әлбәттә, ике моңсу смайл булды. Кызлар, егетләр, әйдәгез, тыңлап китик. Айваз, аңлатырга кирәк инде. Юк, сүз дә юк, егетләр, кызлар куркыттылар. Э, Шуңа күрә бик озак уйландым. Монда мин генә түгел, игътибар иткән булсагыз, барлык жюри әза, әгъзаләре бик озак уйлады, әйме? Ну, мин, мин әле яшь кеше, Җавит абый озак уйлады да, теге мин ди тиздән ди, барыбер пенсиягә китәчәкмен, шуңа күрә миңа нәрсә куйсам да мөһим түгел, диде. Мин инде үземнең өстемә җаваплылык алып, әлеге моңсу смайликны куйдым. Ник дигәндә, Үтте Нәрсә, бер юк. сәгать. Монда, монда э, формада торган егетләргә, кызларга җавапны да үлчәп ачарга кирәк. Э, Шаярырга, үсәргә әле җирлек бар. Айваз, бу хәерле ир- иртә Австралия тапшыру түгел, әйдә, йомгаклы. Җирлек бар, әйтәм бит әле, э, шаярырга, үзләренең шаярулары өстендә эшләргә. Э,